Hum you know say this this e video no be e first video wen I dey see for this uh social media platform yes why I wan still talk about am more deep yes you can drop your own opinion if today na your first time of coming across this my YouTube channel welcome to Naija Daughter TV please do well to join this beautiful family we talk story and we bring a lot of things out here we talk about our big YouTuber when we see say their matter still you know something to chook mouth with chook mouth any um, uh, news when they pass social media we still bring and come do well to join this my beautiful family and enjoy my uh service thank you as you do so my people i bring this gist come out this our brother when he go that the phrase china go talk how he take carry his wife come then his wife go push him out yes say his wife go push him out if you dare beat the woman say you no ever get work Dem go dey look you like abuse for for um for America. Why dis thing dey really dey pain me? He say if dem carry the woman come from Nigeria go um abroad, come abroad, abroad whether America, Europe, abroad, let me just dey put am like dat, say the woman go dey work, say e no, she no ever bring her salary come make dem use or make dem use as husband and wife. She go dey carry her salary dey go Nigeria go meet her family then na him go pay the woman car insurance na him go pay food na him go pay light na him go do everything house rent children things clothes na him go dey do am but if you come tell the woman say ah where your salary say the woman go for my people no be by abroad o where you dey grow up how you see your parents e determine I dey always dey talk am how you see your parents e determine When e become husband and wife, you you are the mother of the house, the man na the man of the house. Yes, the both side you suppose to bring once you dey make money. No be the husband go ask responsible wife sef, responsible husband whether the woman dey Nigeria, whether the woman dey um abroad, a responsible wife, a responsible mother As dis man dey dis man dey fit dey think of him children, you as a woman you no fit think of your child? Some men dey out there for dat Africa for dat Nigeria dem no even send whether children dey eat, whether their children wan go school. Na you see husband wey carry you come abroad um na you see husband wey carry you come abroad make we join hand together work make things work for me and you and our children den you go say no. It's good to help siblings, it's good to take care of your mother, it's good to you know do things to but let your house Those children you bring dem come this world if you be any woman I just dey talk my own o if you be any woman whether you dey Nigeria whether you dey abroad you get that mentality of say eh na my husband suppose to do everything when you dey work when you dey make money when you know your husband salary mostly we when we dey this abroad we know our husband salary we know how much our husband dey he dey get end of month You know you know after you don pay all this bill nothing for him for save nothing you know sometimes not even dey reach some of our husband go dey do extra work they will come look they will come look old like I don't really understand then you no fit help your husband you dey work you dey there say na you marry me na you suppose to take care of na you still marry him as a mother I remember those days when my when my papa may he so rest in peace he go say na my mama be her mother that is my mother na her father then my mom I I call the mother of the house. A mother of house what to do you no know what wetin you suppose to do your husband marry you come from Africa come abroad he marry you come make things easy for both of una because if you dey Nigeria go dey give you kpash kpash for there dey give you hundred dollar if e for no dey enough then una no ever get plan those children future e no just but he carry you come say at least if we dey um make um have baby you go dey work I go dey still dey work if mothers you no even fit work those kind of big big work at least three hours four hours work if you see am you work on social media anything when you know say you fit take support your husband you do and take support your husband no be say husband now you just as he be husband you now wife me anybody not come for me because those story don't too much i don't in fact and those people now the women when they marry come from nigeria they get those, those kind mentality packs and it's not good it's totally wrong and before now they marry they come from nigeria me now they look whether papa or mama me now investigate Weda dia papa or dia mama dey always dey say na my own, how you go dey husband house you go dey say na my own, I know say some pipo dey do am becos of say later di man go change but study di man wey you dey do am for, no be say you no get your own but tins say ha food no dey you cook for your children, your children no get cloth you get money you no buy cloth for your children. Your children need something, you no do am for your children? I dey ask you if you be one of the when you dey watch this my video. Yes. If you still be man where wife marry come, eh, you marry me come, you not say na like this e be. If you not tell you say na like this be, when you come reach the you abroad, when you come see the life, why you not adopt to it? For woman to carry man come, for man to carry woman come, una think say e easy? See the corner make una face am na make una do another thing una go dey do like person when dem dey suffer when dem dey maltreat that time una voice go dey loud e no tell me say na so e be oh e no dem see where e easy that our Nigeria people dey cry say no work dem go come carry una come the abroad una go dey mezeboo abi una go dey do like say eh una no dey shit before I dey I no dey like all those kind of people how you go dey push your husband outside man wey carry you come wey I see one comment one comment dey I go still leave short video wey the man for narrate himself one comment say

of the responsibility for the woman hmm e get a lot o e get a lot of comment behind this only this comment yes na the both side you say i don vex finish yes na the both side i don first talk that one na im make me i no wan just talk am na the both side if you be man because of say son don come out o if you be man i marry my wife come eh you go dey do everything you go dey maltreat am you dey you no do am well because once the woman e get work you are gone then if you be woman when you marry man come when you carry man come abroad then you go just dey always say na i dey talk all those things for my first video if you no know am go search my eh, video when husband for kpai eh, wife when husband for say him wife dey sleep around if you watch you go see my word for there no be i go dey repeat the same thing but see this man how he take talk yes women dey afraid they can still talk but many people dey come out dey always dey cry women when they carry come it's too too too too much yes it's too much it's too much Let call a space a space, it's too much. If the women that they really dey maltreated, they will still come out talk. They will come out, many people still dey talk, they dey come out. I dey see some women when they go even still talk, you know, they will say na women be women problem. No, when you go see your brother, we get brother, we get son, imagine they dey maltreat your son like this, imagine for inside coal, inside coal, ah no o, Wetin I go tell am if una no dey, I no fit again. If social worker dey, try find your how you go take comot than push your brother. If person push your brother inside court or your son inside court, how you go feel? E no good. We never ever hear when dem post say man say um woman say man push him for ins um push her for inside coal. E no ever dey exist. How you go push woman for inside coal? No, e no good, man for inside coal, e no good. My people, na this one I just get to talk. The thing make me vex, I just para. Okay, you are free to talk your own. Free free to drop your own. I will drop such short video for the man when the man take explain little then if you wan hear the main gist the main download go da the freeze channel and women wey una dey marry come from Nigeria make una look whether he love una no be because of say selfish interest if I come abroad eh eh my life go change no look am whether he love you genuinely some can pretend but be wise and be smart because any woman any man wey love you Una go always come together to become one. Yes, man or woman wey una wey two of una love each other, una go always need the good things for that home. The man no ever misbehave, the woman no ever misbehave. But if the love no dey, then dem go start to dey say, um maybe na because of um um make my life change automatic na im I take come o. Then e go try give the man one or the man go try give am one. Then after, dem go start quarrel, find where to first separate that im love wey e wan go kpa use im hand take kpai am na im go come hear go come dey im eye my people make una leave una own opinion this one I get to talk if you be man if you be the woman when man marry come when woman marry come if you no like that man or you you no like that woman for you to maltreat am or for you to deal with am like say na nobody please go your separate way inside this cold is too much I can't even imagine say my brother person woman push my brother outside for inside cold yes if man wan kill you he wan beat you he wan do you something you can call the you can call him sit down make una if you see say na person wey him head get gaga then you can call police make he sleep for um um um parlour day break make he carry wahala go or for France o dem go lock am day break dem go leave am or you go call one one five at least no ever dey push person pikin outside na this one I get to talk I will see una in my next video. Our wives dey come with the mentality wey dem get here say na man dey do everything. Daddy Freeze, you've travelled wide and far, you know as e be for abroad say e no easy. the woman go begin work her own salary she go begin dey send her go home but your own salary na him you go take dey pay house rent dey pay for her own car insurance na the freeze dey pay for food the day wey you ask her say ah okay bring small come out now make we take pay bill you and i don begin get problem and you no fit win woman for abroad money for abroad eh, for for america me i dey live for chicago woman don pursue me comot. for cold that dey freeze for cold for midnight for more than six seven times na me dey call police by myself na me go call police say come o they don pursue me for cold police go come come come ask me say you get any friend wey i fit carry you go make you go sleep for there e happen so tey this particular police wey dey come for where we dey stay

you go go jail not only going to jail na the face you go enter your record you no go fit find work they go see you as an abuser me na living testimony me na living testimony they don they don slap me so many times i no fit touch i no fit do anything then if you come with your if you come with your children